kpɔ mɔ dzi yi ke míegage ɖe tɔgbui Azuma Amenetsiagbe ƒe agbasa gã me. E miakpe mí ɖo elabe miawoe nye mía tɔwo kple mía nɔwo katã yi ke ama nu ye wokpe mí. E míeda akpe na mi. Tɔgbui Azuma Amenetsiagbe míeda akpe na wò be egava exɔ dzi ene mí. E míedi be miabia gbã míado gbe na wò Ame ɖe tsi agbe loo. Nenye anɔ ŋuti anɔ lãmesẽ me akpɔ ɖoa akpɔ ta enu nakpe futɔwo. A akpe e tɔgbui azumɔ ame ɖe tsi agbe. Mídi be míabia e míeyina kuteƒe woɖana nu wo be save yourself eye ga ɖewo me li hã wo be take away. Nu mawo ɖee ŋugbeƒã le le nua?

Le mía tɔgbuiwo ŋɔlia, hafi woaɖe akuteƒenua, hafi woaɖi mekpli ke dzi woaɖa nua le kura, wodona gbe ɖa le fi ma. Okay. Wotsɔna ha. Nyɔnu tsitsi yi ke anɔ nua dzia, edona gbe ɖa hafi woɖana sɔga na mi ma. Ye nye nuɖuɖu yi ke amewo ɖuna hafi woɖina mekpli ma. Ye ta sa no wɔ vɔ bete kɔa mekple ma wo trɔ gbane. Mekple ma me tsi na anyi yi ke wo ga nɔ nu ɖa le dzi o. Wo nya be eku mekple wo nye. Vɔ be te ka woe ya yi ke amewo nɔ na fli me kɔa nɔ nuɖuɖu ya kam le kuteƒe ya geɖe ahena nu gbegblẽ vɛ. Hmm. Elabe nenye be le nu ya ɖu ne mèse le gbɔgbɔ me o la, gbã aɖukɔ. Hmm. Evelia ate ŋu asɔ dɔ. Ate ŋu asɔ dɔléle. Hmm. Elabe ɖomanya ƒo dzɔgbea. melɔ̃ nu ma o. Ame yi ɖa nua ɖe eɖo asi anyia, ehafu pi ɖe ɖa alo edo alɔ dzi. Ye ta ne enye hunɔ kura ne yi kuteƒea, mele be nàɖu nu o. Màno aha kura le kuteƒea o. Ne ayina afi ma ne enye aha nu la, edze be wò ŋutɔ nàkɔ aha ɖe asi. Ne aha dzro ɖe, ayi nu gɔme le afi ɖe, ade nu me xe vɔ anye hunɔ ayi kuteƒe woava ɖo kplɔ nya na nyi ŋtsi anɔ ɖuɖua ele kɔ ɖu gake menya o ye ta take away ya ɖuɖu me alo ame yiwo nɔna line ma mea be save yourself ma amewo te ɖuna nu ma xɔna se Mm. Woana woaze elabe ame yi ke le ŋgɔ ka nua gbɔgbɔ le si. Mm. Ta yi nua ka ʋea elektrifua gatia le gbɔgbɔ me. Ta ke wotse gbenya xɔ gatsi ma alo wogbenya kɔ gatsi ma ka nua nɔ alo agba ma xɔa. Evɔ eɖewo le ame ɖewo le menye wò ŋutɔ le ka ge o. Edza tɔ asi be nɔ kai nɔ kai nɔ kai hmm. na yi. Tame hmm. gbɔgbɔ vɔ le si ne va eŋku ke wò dza kɔ kpɔ nua kɔa. Miame yiwo pete pete ɖu nu ma. Ne miame yiwo megbe nya ɖo kpekpe me le gbɔgbɔ me ante ŋu akpe nu ma dzi okɔa, nya ɖo problem ɖewo le fima. Ame ɖewo sɔ akuteƒe hmm. gbɔna, wova kpɔna fɔku, wokuna le mɔa dzi. Hmm. Ame ɖewo kuteƒea ko yina, woɖuna nu ko, wogbɔ ko, wosɔ dɔme ɖui. Hmm. Vɔ womenyana be fima yi woɖu nua lea, ya ewo yi ɖe kuteƒe. ye wona wò takeaway, ye kɔe zɔ mɔ kakakakaka va ɖo aƒewo me. Gbɔgbɔ yiwo ke nye gbɔgbɔ wole dziwò ɖe anyi, womate ge ɖe aƒe aƒe me oa? Ke kɔ nuɖuɖu ma kɔa? Wode nu me nɔ. Ne va ɖu koa, ke trɔ zu nu bubu. Elabe wobe ketrawela ɖa nua fine. Vɔ nɔnɔmɛ ke la mea Xaviwo ɖa nua enyea? Ta ne ebe anyi kɔ kɔa ne yi kuteƒe ye ebe ebe aɖu nu ɖe. Ame ɖe be yi le gadzɔ ge ta ye be aɖui fine. Menye nua mɔ. Blematɔ mewɔe nenema. Blematɔ wa na amewo va kuteƒea wo gbɔna be dzuya me tɔwo woƒe nuɖuɖu eke. Wa na wo teƒe. Womeɖua nu ale gbagba dzi o. Woana wo teƒe ɖe aƒe ɖe me woaɖu nu. Woana teƒe ame kɔ tse ɖe aƒe ɖe me woaɖu nu le blema. Mayi ku gbada gɔme akpa mɔ le nu ɖu o le tsã o. Gake fifia ke kua dzɔ ko ŋɔli wo tse va afi ma. Okay. Eku gbada gɔme ko wogaɖo na kplɔ ɖa kɔa ya amewo nɔna anyi nɔ nu ɖu tsafu tsafu tsafu tsafu. Dome agblẽ.

ɖevi mɔ be ɖe ko wolɔ wo va kɔ ɖe gama. Gbɔgbɔ yi ke le ɖeviwo si ne mele gbɔgbɔ me nya wa, ɖevi ɖe ko wole kpɔkplɔ ge na va aƒeme me ko evɔ aƒewo me gblẽ. Eviwo ke nye ɖeviwo kpɔ ƒamewo va, ɖeviwo magava nɔ bo ɖeke nu, no yi suku, womaganya woxɔ nunya le wo si pete. Ame ma has girl ma exɔa ye le nu ma gblẽ. Vɔ na xɔ ame ma wa, edze be nana wo gbɔgbɔ me fofo ne nya. Aɖe fotoa akɔ vie be ame ya nekpɔe ɖa. Ame ya le gbɔgbɔ me tutu ko agblɔ be eya nyɔ, mhm. eya menyɔ. Ekpɔ nu yɔ petea, eva le nu gbegblẽ he mhm. kɔ da ɖe anyi. Mhm. Ya va wɔ be enuwoa, enu geɖe megava zɔsɔ edzo. Blematɔ no yi kuteƒe no gbɔkɔa, wodona si. Azɔ akpa tsi made me, aɖewo ade dze me, ale hafi woage ɖe wome xɔ dɔ me, eɖewo kɔ wodo na zɔnɔ, avɔ yi miatɔ gbɔ zɔ yina kuteƒe dze le ko. Wo ma kɔ avɔ ma kuteƒe, aga va te yi ɖe dzidzɔ nugbe ɖe le afi ɖo. Okay. Mm -mm.
Wonya be ku vɔ ezɔ azɔ me vɔ. Okay.
Nenema wole ma. Okay. Ye wɔ be fifia enu sia nu trɔ tatu. Ye mi gbɔgbɔ be xixia trɔ. Hmm.
Míatɔ tɔgbi azuma me ne tsia gbe míakpe dam. Ɛ eh, meɖe kuku me dzi hã bia be ke nenye be eva dzɔ alea be Ame aɖewo ge ɖe wɔna yawo me eye wowɔ nu yawo le manyamanya me hafi wova nyanyam be nu ya alee wòle be wòanɔe ɖe, wɔna aɖe li wòle be woawɔ, woƒe ŋuti nakɔ, nu ya ke dim wole le agbe mea, woakpɔ eƒe emetsoŋu nyui hafi
aa.
kuteƒe Yeah. ya nya zɔ me Mm. ye wokɔ nu mɔ be te soe Mm. ta ma ke ake ɖe gbɔgbɔ ɖeke ŋuti o nyisɔ wa be aze nyisɔ wa be zikpui Mm. nyisɔ wa be nyigba nyisɔ wa be aze ye kɔ anɔ kakakakaka vɔa you are keeping going to kuteƒea gbesiagbe gba nɔ nu ɖum eɖewo le kura kuteƒe yedza ya Menye aƒe ƒometɔ aɖeke o. Exɔlɔ̃ ɖe ko agblɔ be, o tsale, yi xɔlɔ̃ ɖe ma me ɖe ko Yeah. yi be fi ma eh, ablɔti ko ekpɔ ale bush nuɖuɖu le eyi ela hovi ƒle. Yeah. Vɔ nenye be nu yawo katã le ewɔ ye wòɖo lãme nɔ xɔa abe axɔ, Mm. nu ka wɔ adze wɔ be wɔ ya le fi ya Mm. ele wɔ dzi ge? adzi dzekui woame etɔ̃,
adzi akakui, aka aka vivi mm. woame etɔ̃, adzi zomafi mm. yi ke wogayɔna be sɔfidrɔ
vi ɖe akɔ wɔ anyame ne nyame kee koa na edze nu ma edze ana atui ɖe me anyame aka dze atui anyame ɖe me keke asɔ asi ve alɔe. aɖe nu me akɔ ɖe anyi ale. Hmm. Akɔ asi ve lo aɖe nu me akɔ ɖe anyi ale. Akɔ asi ve de awɔ ezi tɔ. Be yewo yi ɖu le azɔ me. Hmm. Wozu azɔ le yi. Hmm. Eye yi ɖu le azɔ me wozu azɛ le yi le. Wotɔ eke yi ɖe le me lo. mm. ko ne egbe nya yina ɖe kuteƒe yeah. enya be kuteƒe yina me dzi ba zɔ ne ƒo yɔ kɔa mm. dzi ɖevi me ɖɔ me yeah.
ne dzi de ɖɔ me ame tɔ yeah.
anyi ame ve ale asɔ ɖeka ble abe ale ko ƒona gbɔdɔgbo mm. anɔ kotoku me nɔ vɔ ele dugã me ne numa me lo ɖe wo ya dzi ɖevi ɖɔ ma na awɔe axasa nu ɖe ŋuti elabe nɔgbe ya feti la ɖe nua ŋuti ala kɔmi be abɔ sanwó yeah. wɔbe nu ye. Ne egbe nya wɔe, ehe sa nu ɖe ŋuti nenema ke kɔa, ate fe nɔ ti la, ne yina kɔ asɔ, azɔ maƒo o. Gbɔgbɔ bubu ɖeke dzi ma asi nuɖuɖua me nɔ o. Aɖu nu eko teƒe kaka aɖui le anyigba, neke madzɔ.
Gake na me ɖe be mabla nu ma na yi ava xɔa, mm. tɔgba zu ma ya be eh, ile redi ate ble nɔ, mm. wanɔ si oke ne kɔ yi ku teƒe la. alo gbɔgbɔ ɖe le wo dzi, wozã mɔ ne gbɔgbɔ ɖe mete ne lé woa, enya be kuteƒe yi dza va lé wo le la, ne va fi ma mele kpɔ wo ge o, medza kpɔ wo ale o. Ta nu yi wo betea eva zu azɔ va lé mi. Tatɔ va zu ma be yi gasɔ vi ma sɔ nɛ xexea be ne mia gakɔ ado míaƒe Afrika ƒe kɔnuwo ɖe dze elabe mi be mi gbɔ va nuwo gbɔa nenye be mi me se le nuwo me se wɔa leke ate gbugbɔ va gbɔ vɔ ne se gɔmea anya be ne le ʋu ko ate dza anyi ante gbata ya. nusianu ate dzɔ. Hmm. Ame ɖe ate so ŋgɔ nɔ. Ta ne le top speed le ʋua me ne gbenya dze ŋku lo numa dzi kɔa a slow down. Hmm. Ne ne te nya kɔwo kple nua kɔa ne wo ŋutɔ le yi ʋu enya be dza ge ɖe tete gba ɖe me kɔ ekasa. Hmm. Kɔ dze be na dza yi. Akɔ. Bɛrɛku ke nenye be ame aɖe be ake ɖe ŋu o, aƒo ŋu kple wo, aɖe nya ɖe dzi na wo ɖe, Eh, nɔmba ka dzi wòdze be wòakɔ? Ne ame ɖe be yeadi ŋkpɔ ɖe, mm. nɔmba ke ne yɔ ko ase ŋkɔnye kpla, mm. ya nye 0244 yeah. 18 yeah. 3096. Yeah. Mm. Ne ele Togo alo ele xixeamafi bubua, mm. aƒo plus

Ele ɣeyiɣi ɖe sia ɖe nyemevɔ̃na ya o, gake ne eyɔ emea, ne mekpɔ vɔvɔ̃ xɔe kɔa, maku nu me kpli o. Menɔna klikɔ hɔ̃me loo takɔ. Ne èɖi ɖe gbɔ si me le agbɔzu mea, ne èkpɔ mototɔ ɖe sia ɖe be yina tɔ gbazu ma gbɔ le hɔ̃me loo takɔ kɔa, alo loo takɔ hɔ̃me kɔa, woakɔ va gbɔnye. Menɔna agɔtsi me kpetɔe. Ne ɖo ʋu sɔ afi sia afi ɖi ɖe kpɔtɔa si yia ame mɔ nu. Mm. Mototɔ ɖe sia ɖe kɔ gbɔgbe yina ɖe tɔgba me ne tsia gbegbɔ kɔa, mm. woakɔ va egbɔnye le aƒenye me mm. le kpɔtamɔ dzi. Mm. Menɔna togo me, gakea mimaɖɔ teƒe elabe menɔna er Burkina xoxoa le dzimi hopu me vɔ me. Mm. Aƒe gbãtɔ evelia, etɔ̃lia kɔa, ne ƒua gboma bia tɔgba zumata. ase ŋkɔnye. Vɔa ŋkeke le menɔna teƒe ta dze be nàyɔm gbɔ. Akpe. Mm.
Yo, tɔgbi azu ma me ne tsi agbe mía da kpɔ be. Medzi be mazɔ nya ɖeka na. Mm. Ame yiwo kɔ nye ƒe videowo. Mm. Nye ƒe nufiafiawo. Yeah. Sɔ le amewo ble be enye eyiwo nye nye alo nye ƒe nuwo le yi gbɔ alo nye nye yi ma ƒe toa megale wɔni ke be ame yiwo le nu ma wɔ ma amlima mawu ale wo kpɔ eɣe ze alo kpɔ eye wole tsi kunua Ele kɔ ɖu. Akwa. Ele abe hunɔ ɖewo le nye mekpɔ kpɔ. Mm. Woava gblɔ be nye nye yewo maƒetɔ. Mm. Enye kɔ nu ɖewo na yewo. Nɔƒe ya kɔ afi nye video fia me kɔa. Amewo xɔ dzi se woaxɔ gakpokpo le wo si dri. Nukɔ wowɔ nɔ nua ma va me wa. Be one. Akwa.
Mm. Yo, míaƒe nyasala mía le tɔgbi azuma ame ne tsia gbɔgbɔ avodran TV ƒe nukpɔmɔ dzi ne le. Eh, nenye be mí gbli kɔ, mí wɔna ɖe dzi ta. Ke mí va mía tɔgbɔ. Ana efia amatsi ɖeka mí ko míakɔ adzo le egbɔ. Etɔ eeee nu ka nàfia mí fia ko míanyɔ le mía ɖokuiwo me. Amatsi yi medi be mafia mi nye be, amegbetɔ ɖe sia ɖe ne lea, mele be nàge ɖe tete, tetekpɔ ɖewo lea dodokpɔe, vɔ ɖewo lea nuɖeɖie. Wò ya yi ɖe fi ka agbeliti le. Hmm. Nawɔ agbeliti makpa ɖeka ɖeka woama adre. Ete nye nusu. Hmm. Ete nye nyɔnu woama adre. Hmm. Ne ekɔe va ƒeme naklɔe fain be ɖi ɖeke meganɔ ŋuti o. Ko nadzi do te vi ɖe. Nana anyi ne

Ne gbe yi gbe ka me ɖe ya gbeli ti gbɔ. Mm. Me kpɔ ho vɔ nya me ne ne ke ɖo le gɔ me ya. Ka na me va da di ka klo ne wa a kpe di o lo. Yo, mia va ya zala mia a trɔ ge ɖe mia ji eh, a vu dra ti via kpɔ mi ɖo kpɔ zuzu mia he nu ge ɖe wo kɔvi na mi. Ne mi me ka kpɔ mi wa, mia bua be amen ralo.